Midangin an ei tawh mi ka ti sep a. Remratpuia tih loh chuan an ei vek tawh, ei teuh rawh a ti a. Remratpui leh Mamte hi chuan zu lo chu an duh lo. Zu hi an duh em a, an thau thei lo. Anmahni pawh i in an lo len chuan lo zir ve deuh thin rawh aw a ti dap dap a. Ka bu ngut ngut ringawt. School lama ka let leh dawn lama Remrat pui te thian dun ka hmu a. Mam te chu thingkung a lawna lo tum nasa mai. Ke in bula teng te re kha lo a awl zawk. Kha chu a kung a lian lutuk a. In lawn thei lo ang. Ka tih chuan Mam te a tla thum dut mai. Sawm te kha mi te pahnih kha chu engmah hrilh duh suh. An thu lo chuan engmah an ti duh lo. Thei te hi a siah hmeh atan bak an hmang ngai lo. A ti duah a, nui hak khak chungin school lam panin ka chho a. Class ten ah class ka la neih avangin office lamah ka lut phut a. Bel a rik ve leh class lam panin ka phei leh nghal a. Nilenga tawng char char chu a ninawm duh khawp mai. Darthuma school kan vang a. in ka thlen ve leh ka in thlak nghal a ka thawl huai thei in ka hria teacher in form hran kan nei ve vek bawk sia ka in thlak zuah naupang ho ka zuk ena ka rin ai naupang ho pawh an fel ei rung ka bawl mawlh mawlh laiin remrat pui leh mam te an rawn lut hlul a

Min melh leh run tawh. Sir chawk e ngai lo ami i. Mam tia zawk in a rawn ti sup a. E ngai e ka ti ve a. Chu ti si a tih leh chuan ka chhang tawh lo. Lo thu rawh u thingpui kan lum dawn nia ka tih chuan min lo hnial vat a. Kal na tur kan nei a. Mam tia na ti sup a. Zana lo leng ru aw. Ka khua a har ve reuh lutuk a. Ka tih chuan an bu ve ngut a, an chhuah hnu lawkah ar chu ka pe a. Inchhung ka lut chiah tih ah ka phone ri ral ral ri ka hriat chuan ka la vat a. Ka chhung te an no ni. Mate kan thleng tawh aw, i lung a leng em? Ka nu in a lo ti var a. Leng lo e, in thleng tluang maw? Ka tih chuan an thlen tluan thu in min chhang ve vat a. Rei deuh kan inbiak hnuah kan dah ve thei hram. Thil dang ti khawm ang tawh lovin ka inbual a. Chaw ka ei chuan dar nga vel a ri tawh. Naupang ho ka en chuan serchawk an lo ei ve nasa mai. An kawm thlangah serchawk kung a tam bawk a, ei sen lo a awm. Lehkha zir rawh u aw, zan in chu inmeng rei deuh dawn nia ka tih hnuah ka chhoh san a. Ka ar inbula mipa ruang am lian deuh ding run ka hmuh chuan, thawm dim dim in ka pan phei a eng nge khatah khan i ti ka tih chuan a phu nasa khawp mai remrat pui nangma lu eng nge ti a ka ti sep a a kekawr a siam that mawlh mawlh hnuah a rawn hawi a mi zung laiin en thla ngai a mi. a rawn ti a, a pawr khawp mai. I zung tih ka hre hleinem, ngatinge Aryan bulah kher i zun a? ka tih chuan a taksa pumin a rawn hawi phei tawh. Mi pazu'n hmu ngai lo a mi, nge i en chak ve hrim hrim? a tih leh chuan ka en tawp a ringawt. I ho e mai, lo lut rawh, khawnge mam tia? ka tih chuan a hawi kual thuak thuak a. A rim pawh a nam leh deuh thar thar tawh. Nula a rim a niang, a ti sup a. Inchhungah Remratpuii nen kan inzui a, chawiin ei tawh em? ka tih chuan a hmui a ti sawi zeuh a, i in la puitling e mai. A ti ta daih a. Remruatpuii e, zu in reng lo hian hna te hi thawk ve thin ula, Mamte nen hian i nu leh pa te an khawngaihthlak em mai ka ti ve luam a, an khawngaih daih zawk ang che, a ti sup a. Tu chuan maw min khawngaih anga ka tih chuan min en leh ngur tawh. Hoodie lian ve lampang a ha a. A hmaah a hming Remruatpuii tih a inziak a, a nalh reuh phian mai. Ka nu leh pate bulah chuan kei ai lo insawi upa zel tawh rawh a ti leh daih a. A thusawi te hi a inperhsan thei a nia. Ngatinge kei aia i upa tih an hre vek tawh tho a. Ka ti sep a, min chang leh duh tawh hauh lo. Mamtea a rawn pai lut nawk nawk a, in va inchhut hnaih deuh ve a rawn ti a, i va rui leh tawh awm ve ka tih chuan a lu a thing nar nar a, rui lo e. Sawmte, Hriawm i ti em? A nuam lo chu ka ti ve tho a, i hna thawh nen pawh a inmil lo ang. Mahse, lianna tur hi a vang ve bawk sia, ka bialnu lah Aizawl lamah a awm daih bawk sia, Rimruatpuia'n bialnu a neih bawk si lo, a ti duah a, a ruia ṭawng tui leh ṭan a ni ngei ang. Nuam lo ti lo e. Rui chung pawh a inawn lian hrim hrim hian a nuam ka thla muang ka ti ve sep a. Ning mai lovin nun kawng dik zawh tir tuma lo kawm hi a tha ka ti a ni. Thei an rawn ken vel chu kan bawl a. Anmahni phei chuan an ei tlem lutuk. Fang hmel ka ngah lutuk a. Engtia tih rem chi nge mawni le ka ti sep a. Ka gas bul velah fang hmel an tam em bawk a ni. I fate an ni mai alawm, ngati nge tih rem kher i tum. Khawila an len hunah chuan kan pi anih hi an ti che anga an duat hliau hliau mai ang che. Famhmir hian mi an duat thiam ania, Rimruat puiin a lo ti duah a, a ninawm em alawm, an tam lutuk a, chutia khawi len chi pawh an ni hleinem ka tih chuan a ngawi leh ngul tawh. Sawmte khawmawih number min lo pe teh. Nakinah a la tangkai takin Mamtiana tih chuan ka pe ve mai a. Dar sawm thleng an leng a. An haw hnuah naupang ho ka en leh zuai a. An mut hun tlangpui hi dar sawm pakhat a ni a. A duh tan a la zir theih thung. Keimah ni lo vengtu turin pakhat a awm tho bawk nen. Ka mu hma daih a, mut hmuna phone ka khawih mai mai a, ka thiante nena kan thlalak te ka en kual a, ka lung a leng thar riau mai. Christmas thlalak te chuan ka lung min len a ni. I mu tawh em tih message number lawng atang ka dawng a, ka en chuan tunge a nih ka hre mai thei lo. A DP a la a in hmang bawk si lo. Tunge aw tiin ka thawn let a. a sin rang khawp mai. I then ang pa, tih zawngin min chhang a, then awm ka neih awm ka hre bawk si lo a, Aizawl lama kan then awm te han ti ngawt dawn ila kan inhre vek bawk sia, ka hre lo si a nih chu ka ti leh a, ka thianten min rawn video call vangin ka la vat a. Mahriak tein nizana kan mut ho naah khan i mu a ni maw? Ka lak rualin Mahlimin a lo ti nghal lawng lawng a, Niang chu mawle, min haw sawn vek sia ka ti ve a, an lo nui hak hak mai. Masanga awm kha nei mai rawh an ti a, min fiam chhunzawm nghal char char. Rei deuh thleng kan inbia a, mut tuma ka intintuah mek laiin Sihal Uriin ka che lai min ti tawp chawt a, a u hnai mai bawk sia. Ka in bul lawka rawn uri a ang lutuk. Sihal uri chu i hlau em? Tih number lawng atang bawkin ka dawng leh a. Hlau e tunge tiin ka thawn leh a. Lawk kei hi i then awm pah tih khan remruat pui a ni ngei ngei ang. Ka chhen awmah an mahni bak an awm lo. Khua hi a lian vak lo na chu ka in leh hostel principal te in leh school tih lo chu ka la kal chhuak lo hrim hrim. Rimruat pui nangmah a mi ka tih chuan emoji nui lai lem ringawt hi a rawn dah a. Amah ngei a ni tih ka confirm chiah. Nakinah chuan Sihal angin i la u ve mai ang a rawn tih leh chuan mak ka ti ang reng. Nga ti nge ka u ve kher anga ka ti sep a. A sin ringawt a, engmah a rawn sawi leh tawh lo. Thil hi hre chak tawk leka min siam hi a thiam reuh khawp mai. Hepa mizia hi chu a mak tulh tulh maiin ka hria. Zingah. Ka phone ri in min ti har a, ka en chuan company lek chu niin a lak loh thlap khawp mai. High school ka kal laiin Bialpa ka nei ve a, amah lo kha chu ka nei leh tawh lo. Tunah chuan nupui a nei tawh. Miss, miss! Kawngka lama tih ri ka hriat chuan ka tho chhuak vat a. Kawngka ka hawn chuan naupang ho an lo ding deuh thap a. Ngati nge a? Ka tih chuan Miss, kan pum a nuam lo lutuk a, damdawi kan lo dil dawn che a, an tih chuan lo lut phawt teh u ka ti sep a. Ngati nge eisualin nei a mi? Ka tih chuan Nimin a kan chawhmeh a thak lutuk a, a ti sep a, ka khawngaih ang reng. Ngatinge chutiang taka an lo tih thak a, ka lo hrilh ang, damdawi chu in ei dawn nia, a na viau em? ka ti sep a. Na ve tho miss, i dang phei chu an tho chhuak hlei thei lo a, an ti a, a va buaithlak ve, room a luh pahin ka ti a. Damdawi ka lak hnuah hostel lamah kan inzui thlah a, an lo la mu ba mai. Ka khawngaih reuh tak tak a ni. Principal bulah ka va sawi anga schoolin kal lo mai dawn nia, hetiang te chuan in kal thei na ang, ka tih hnuah Principal te in lam panin ka phei nghal a. An inkut ka thlen chuan an nula inhmun a lo phiat nasa mai. Be lo in inchhungah ka lut tlang nghal a. Pu Mawite. School naupang ho hi tupin zing chu an pum a nuam lo riau a, school kal thei mang pawh an awm ka ring lo. Nimin lama an chawhmeh a dik lo deuh a niang, ka luh rualin ka ti nghal a. Anih chu a va pawi ve, khawi nge kan va en ve hrim hrim ange? Rawn thawh chhah pahin a ti a, In atanga kan chhuak tur chiah chu kawngka ah Ramratpuii nen kan in su dut mai. Awi a sa ka ti thut a, ka in ring hman bik lo nen ka kut chu a sa vung vung mai. Awi hepa hi chu i va han fimkhur lo thei tak. Ramratpuii, Sawmte hi i lei alawm, Nubiaktein a lo ti nghal sawk sawk a, ka kawr hak a var lo ni kher bawk nen. Bo hnute a kai nuai mai. A pawi lo, a pawi lo ka ti ve sawk sawk a. A mak thei em mai. Kan fapa ve hi chu lo hrethiam hram hram rawh aw Sawmti. Principal in a lo ti ve luam a. Hostel lam pana kan phei chuan ka kawr ka khawih ka khawih a. Ka pa min lei sak ve liau liau a ni sia, a reh theih loh chuan ka ui ve khawp ang. Thlasik lai phei chuan ka hak duh ber a ni ve bawk sia. Hostel chhungah kan lut tlang nghal a, in va na hlawm reuh ve. Vawh in chu school chawl vek mai rawh u, Principal in a ti a, ka inah kan in zui chhoh a. Vawh in chu school chawl mai ang u, boys lam pawh an pum an sawi sial deuh a ni awm e. Masanga na lo sawi a, an chawhmeh hit thlak ka ngai a ni. Naupang ei atan chuan an ti thak thei mah mah a ti ve sup a. Thingpui te kan in leh te te a, a haw chuan dar sarih a ri tawh. Ei rawng bawl peih lem lo in chhang velin ka in hnawh puar mai mai a. Malsawm tluang kawngka lamah ring leng lawnga an rawn tih chuan ka hawi phei vat a. Rimruat puia bel keng chu min lo ding run a, lo lut rawh eng nge a ka tih chuan a rawn lut ve mai a, kha ti te mai a sawi a, a thil min pek ka en chuan bawng hnu te a lo ni, ka lawm e aw ka tih chuan ka kawr a en ngur a, eng nge a ka kawr en thlak ve pahin ka ti a, ka tih pala nih kha. Ka kawr kawk zeuh pahin a ti a, a pawi lo a ho lutuk ka tih chuan a nui suk a. La leng ve rih la, vawiin phei chu school kan chawl dawn leh nghal a, ka tih chuan a lu a thing a. Kal lawk na tur ka nei a, a tih hnuah min en tawh lo in a lukhum siam tha mawlh mawlh pahin a chhuak a. Hetia tih chuan zu kan in luk dawn a tihna a ni mai. Zurim a nam ngei ngei zel. Invel ka tih fel thuak thuak nua naupang ho ka zuk ena. An la tho chuak peih meuh lo. Damdawi an ei tawh thau a, an tha leh vut tura ka ngai. Ina ka let leh nua phone khawih pahin ka thu mai mai a. Malsawm tluang. Tih ri ka hriat chuan ka hawi kual thuak thuak a. Kawngka lamah tuh mah ka hmu bawk si lo. A mak ka ti lutuk a, ka bengah Remratpuia Ori kha a cham ti dawn ila, chiang deuhin min ko ri ang deuh ka hre bawk si. Malsawmtluang tih ri bawk chu ka hre leh a, ka ngaih a tha vak tawh lo. Remratpuie nangmah ami e? ka ti sep a, pawn lama ka va chhuah te chuan ka hmu hauh lo. Ka hawi kual thuak thuak chu naupang ho in mak an tih hmel khawp mai. Miss. Zun nei ami an rawn ti ta nge nge a. Nei lem lo ve, thli fim ka dawng mai mai lawk a nih hi. Zum u hahdam leh rawh u ka ti ta tawp a. Inchhungah ngaihṭha zan lovin ka lut leh a. Ka inhnung lam kawngka ka hawi chuan ka phu nasa lutuk chu ka thlawk lo chauh. Chhunzawm zel tur.